ṅwedzi wa vhafumakadzi zwi amba zwori mbekanyamushumo dzashu ri funa u dzi sa hangei kha vhafumakadzi ri tshi ri vhafumakadzi wei na ṋamusi hai eh, hu ḓo gudiwa zwinzhi nga maanḓesa a huna tshithu tshine tsha takadza u fana na u vhona vhafumakadzi vha ṅanda nthihi vha tshi ri hu na zwine ra khou lwela zwone vha ṱuwa vhoṱhe vha tshi tshimbila vhoṱhe ndi zwone ri ḓivha na ano na ḽa ne ḓi- vhathu vha ḓi amba uri "Hey, ri tou nga ri tshiṅwe tshifhinga ri funani mara ndi nga vha fhulufhedzisa uri ndi zwiṅwe zwo zwine ra khou shumana nazwo ende vhaṅwe vhathu vhane vha tou vha phanḓa phanḓa nge u vhona uri vhafumakadzi vha nganda nthihi ndi munyeni washu ane ra vha naye kha ḓuvha ḽa ṋamusi ḽo kovhela kha vhe tshipiḓa tsho no mbekanyamushumo ri life kha facebook ri dovha fhura vha like kha youtube hune vha ṱoḓa phalaphala fm ri nanwi misi yoṱhe ṋamusi no funa vha ya funa muthetshelesi wa phalaphala fm kha 0863002503 kana vha ya kha x vha ṱoḓa atmosp underscore dj kana at phalaphala kana vha shumisa mulaudzi prcbc co za na ṋamusi ri nga vha ro dzula nanyi nda nga ri perseverance mara mini vha ḓo mu ḓivha arali nda nga ri uh, lost in love vha ḓo mu ḓivha kana ndi uri madam speaker madam speaker ndi kho ni ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya riḓigete ndi madekwana miss p oṱwa ndo ṱuwa zwavhuḓi nga maanḓa na nṋe ndo ṱwa ha vha nga to vhona ungari perseverance u tshi mu lumelisa u ḓo namba a namba ya a ya amba a tshi ya ngori ḓivha uri perseverance ndi muthu wo amba nga maanḓa hai ndi amba mara ndi na brick oh, oh dzi kha ḓi shuma dzi kha ḓi shuma perseverance kana ndi uri madam speaker mm. ri ni ḓivhela u amba u amba muhumbulo waṋu huṅwe na huṅwe zwo ri nnyi uri mini fhedzi muhumbulo wa madam speaker ri ḓo wana kha ri ḓo thoma murahu ri lavhelese uri no aluwa nga nḓila ḓe hei ndo aluwa ha mashamba ha mashamba ndi fhethu hune ha bva vhaṅwe vhathu vho ḓivhalea badi sa vhophophi ramathuba so khompfesesa ya so zwithu zwavhuḓi zwi bva ha mashamba ndo aluwa mashamba um ndi ṅwana wa vhuvhili kha vho eric maremeni na musadzi ya vhane vho neli maremeni eh, u aluwani hangai ha nda ni tshi ḓifunela badi u amba nda ni tshi ri musi hu na zwezwi zwa u tibula matombo na mina zwoṱhe zwine zwa vha zwi tshi khou itiwa hayani ndi tshe muṱuku ndi na vho 67 years hanefho nda ni tshi vha ndi tshi khou ita tshirendo tsha lushaka lwa maremeni

eh ndi ṅwana o aluwaho i hei talingwane yeah ndi khou pfa ṅwana ne vhori o aluwa venḓa mm. eh, ṅwana ne vhori o to alusiwa eh, hayani mm. kanzhisa ra nga lavhelesa nga maanḓesa kha lushaka lwashu lwa vhavenḓa vhathu vhafumakadzi vhathu vhane vha vha vha khou lavhelela uri vha songo to ambesa kha vha to kumula kha ri ḓo lavhelesa uri kualutshele kwanu ko fhaṱa perseverance na ra khou mu vhona na musi nga nḓila ḓe Eh, musi ndi tshi aluwa thi mhm. nda ndi tshi ri nga nḓila ye nda vha ndi tshi amba ngayo yi nda ndi tshi vha zwine zwa vhidziwa upfhi the black sheep of the family because kha vhana vhoṱhe vha re hayani ho vha u nṋe ndi no rasa musi u tshi kaidziwa ṅwana i a u tshi vha u tshi khou kaidziwa nṋe tshifhinga tshoṱhe na musi ndi tshikoloni zwa swika na heyi ndi humbula ḽiṅwe ḓuvha khotsi yanga vho foneliwa khotsi yanga vho mudededzi kha tshiṅwe tshikolo tsha kuṅwe kushango kwa nga tsini

nda ndi muthu ane a vha uri ndi a ḓi ambela mara nda ndi tshi dzula ndi ndi mathathani tshifhinga tsha musi maybe he nda kona u vhona hone uri zwavhuḓi vhuḓi u ḓi defender na u ḓiimisela kha zwine nda vha zwone ndi tea u tou namba na tou vha ngo u rali ndi tshifhinga tsha musi mme anga vha tshi lovha musi mubebi a tshi lovha thi ri wa vha na mafhungo ane ambiwa fhala na fhala so zwino nda ndi tshi pfha vhathu vha tshi amba zwa uri hei ho ṅwana nga nḓila ye a thanyela thungo ngayo ṅwaha unga si fhelela sathu vha na ṅwana so nda hula ndi na heiḽa swili ya uri hai a huna ane a ḓo mbudza uri ndi ḓo vha na ṅwana nga tshifhinga ḓe ngori u khou tshila nnyi kana o lovha nnyi ndi ḓo ita zwine zwa funiwa nga nṋe nde ndi ḓo bvelela nda fara ḽeneḽo u swikela na ṋamusi ye mbo ḓi ita fumi nthihi wa minete ndi bva kha vhore vhumalo ndi phalaphala fm ya koporasi ya kha show yela afrika tshipembe mbekamishumo ndi ro ḓigeḓa vha na msp namusi ro ḓigeḓa na perseverance maremeni ane vhanzhi vha muḓivha nga ḽa madam speaker vhane vha vha na zwileludzi zwa vhudavhidzani ndi a zwi ḓivha uri vha ya muḓivha nahone vho no mu pfha na musi ndi thetshelesa wa phalaphala fm kha mbekanyamushumo yashu ri ḓo ya hangei kha phathu ri ri dalele dzi olympics paris 2024 musi tshi tou ita kotara u bva lephala kha vhora ya vhumalo ri pfhe uri zwithu zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe e, kha ri ḓo lavhelesa mafhungo a tshikolo Eh, no sumbedzisa uri no mbo ḓi ya durban ri khou ni vhona no ambara maoverolo tshiṅwe tshifhinga ra farisa pfesesi uri ah uyu muthu u ambara maoverolo um a ri nga hafhanoni ra mu pfa khou amba na vhafumakadzi ra mu wana khou yo no vha na dzitsie ndapfu na mavhudzi fhedzi na dzi overolo ri khou dzi wana kha ri ḓo lavhelesa mafhungo a tshikolo nda dovha futhi nda runga na zwe nda ambara ndo tou ḓirungela ee um maovorolo i ndo ndo gudela electrical engineering dut mm. e, electrical engineering nda ndi tshi khou i gudela uri ndi ṱavhanye ndi fhedze uri ndi ṱavhanye u wana mushumo mara nga vha hu ya nga nṋe nda ḓovha ndo gudela zwiṅwe ngori a thi khole hu na qualification na nthihi ine yanga mbalela nga mulandu uri ndo ndo phasa zwavhuḓi so ndo guda electrical engineering nda mbo ḓi ndi sathu no fhedza na u dzi kiḽasi nda vha ndi tshi khou wana training so ndo ṱavhanyesa nga maanḓa u shuma ndi tshe muṱuku kha nṅwevho khamphani khulwane hanefha south africa nda mbo ḓi dzhena hone nda graduator before tshifhinga tsha dzi eh, classmate dzanga tshi tshi graduator nda mbo ḓi namba nda vha ndi musidzana wa engineering na ṋamusi thitshedzi wa polapole fm kha ri mbo ḓi gidimela ngei kha phathu nḓuni dza khasho a ri ṱalutshedza uri hu khou itea mina ngei kha dzi olympics phathu ḽo kovhela phathu o kana ndi tori bili bili billy okay okay ah, kana kana to namba ise phanḓa na riṋe kha ino mbekanyamushumo a si khwine u khou shavha u khakhisa vho madam speaker 0860025003 kana vha shumisa facebook ndi phalaphala fm ri nanu misi yoṱhe and ndi khou takala nga maanḓa ngauri hezwi zwi ṋea muṅwe muthu o no sokou tou ḓivha madam speaker kha vhuleludzi ha vhudavhidzani a sa ḓivhi uri mathina u bva hanefha mashamba khaedu dzi ḓivha hone dze na ṱangana dzo vhutshiloni tshine nda tshi funesa nga inwi ndi uri a hu na tshithu na tshitshi tshine na tshi dzumbela vhathu vhathu vha ya zwi ḓivha so ndi kho ḓo ri nambe ri dzhene kha mafhungo a dzikhaedu nnzhi dzo yo ngo fhambana dzine no ṱanganaho nadzo vhaṅwe vhathu a vha zwi ḓivhi u tou bva mathomoni hu na mafhungo a u ṱalana hune ha vha uri ho itea hanefho musi ni tshi khou ḓi tshila vhutshiloni kha ri mbo ḓi lavhelesa khaedu dzi dzine no ṱanganaho nadzo ende ndi kho ḓo ri dzi lavhelese ngauri ni tovha tshivhoni kha vhaṅwe vha vhafumakadzi hu na khaedu ine na ḓo i amba ine muṅwe mufumakadzi u khou ṱangana nga tshino tshifhinga fhedzi u sokou tou pfha ungari a nga si kone u bva khayo ngauri ini no bva na musi no dzona riṋe hafhanoni ni dovha na vha tsumbo kha vhala vhafumakadzi kha ri ḓo lavhelesa khaedu dzoṱhe dze na ṱangana nadzo hei khaedu dzo ḓalesa mara tshihulwane ndi u fhola muyani u itela uri muthu a kone u dovha futhi ambe nga hazwo a sa pfhi u vhavha

kha tiktok kha tiktok kanye ndi tshi thoma u dzhenai nda ndi tshi khou ita zwithu zwa dzi transition fashion transition ngauri ndi muthu wa u runga and also na ngauri ndi mutendi ndo vha ndi tshi imba badi kerekeni ndi ndi mudikoni ndo diniwa hei a ri pakule mani and then nga hetsho tshifhingai um ha mbo ḓi thoma u itea zwithu zwa ṱhalano hu tshi tea u ita zwithu zwa ṱhalano nda tea uri ndi khathiwe off na kerekeni ndi songo tsha ee ngauri thiri zwino arali vhafunzi vha tshi khou ni advisa uri ni songo ṱalana ende inwi ni khou ri tshiṱofu tshi khou pfhiwa nga nṋe zwi amba uri ni nga si tsha dovha futhi na tou funeavho zwavhuḓi um ha vha na hezwiḽa zwa uri vhathu vha vha vha vha dividee hu vhe na vho no ima na heḽi side hu vhe na vho no ima na side ḽiṅwe um ṱhalano yanga i yo yo ita uri ndi ndi ndi luze zwithu zwoṱhe zwe nda vha ndi nazwo nda tou thoma fhasi ndi khou tou thoma fhasi zwino so nga mulandu uri musi ndi tshi thoma u dzhena khayo ndo dzhena na ende na naye ri anḓana badi zwino ngori thi ro no pfuka fhaḽa ro no fhola um ro vha ri tshi khou ḓi dzhena mbinganoni nṋe ndi tshi khou ḓi zwi vhona hu na hu na hezwiḽa zwithu zwine ra dzula ri khou zwi amba ri tshi ri dzi red flags dzi dzula dzi hone ri khou dzi vhona dzi flaga tswukhu dzi dzula dzi hone ri khou dzi vhona mara a ri dzi dzhieli nṱha so dzi dzi flaga tswuku dzo vha dzi hone ndi khou ḓi dzi vhona uri ho muthangai ha tu kona u fara zwavhuḓi tshelede ni ho muthanga ha koni u tou zwi humbula zwavhuḓi ni zwa si tshelede mara ene u na vhumatshelo wavhuḓi ende ene u na mbilu yavhuḓi so nda ḓi ri hai zwa dzi tshelede zwo mbo ra zwi dini ngori ho muthu as long as ana ana ana mushumo zwo mbo ri nga ḓi zwi solver u sa ḓivha nga miss p ndi musidzana wa venḓa plus thuri vhathu vha funa badi uri ana mala musadzi wa venḓa u ḓo dzula badi a nda ḓi yela nda ḓi dzhenela mbinganoni hezwiḽa ndo no dzhena ndo no dzula nda zwi vhona uri ndi khou filimba ndi khou shuma ndi khou runga ndi khou ita zwithu zwoṱhe ndi khou shuma ndi sa aweli buli ḽa ḽa dzitshelede ḽa u sa kona u shumisa tshelede iyi ḽi khou namba ḽi khou vulea ḽi khou engedzea ngori thi nṋe ndi khou thivha so hezwi noni ndi tshi khou thivha ndi tshi khou ḓi ri maybe muthu u khou vhona ra ita zwavhuḓi ra renga dzinnḓu ra renga dzigoloi ra renga na mina zwoṱhe ene u ḓo vha a tshi khou vhona then ra kona u fhaṱa ai mathina no kona vha khou vula buli ndi tshi sala ndi tshi vula maṱoi nda vha uri na nṋe ndo no dzhena ngomu damuni ri roṱhe damuni ndi tshi tea u bva afho i nda tea u nanga uri ndi bva ndi ndoṱhe ndi tshi khou ḓi tshila nda tshilela vhana kana ndi a dzula hanefha damuni nda fa ndi tshi khou shavha uri vho miss p vha ḓo ri mini na nda nanga u bva fumirathi wa minete ndi bva kha uri vho malo hu na muthu hafhanoni ane vha uri o no founa kale uri ndi nga si ndi nga si ndi nga si lindele musi miss p a tshi vulela Eh, khamusi ndi khou humbula uri eh, ambe navho okay

ndi nyi vho no khou amba a vha siko tsanga
baba ndi khou vha ṱanganedza kha phalaphala fm ya koporasi ya khasho ya la afrika tshipembe E, hupfi vhono vho vha tshi vhidziwa nga maanḓa tshikoloni angei vha tshi ita no amba uri aneti tshaya kha vha ḓo ri ṱalutshedza musi vha tshi khou vhidzelwa perseverance

ya zwino na musi vha tshi khou mu vhona a hafha hune a vha hone o sumbedzisa na mafhungo uri vhathu vha vha tshi ḓi mu lavhelesa vha ḓi sokou tou vhona unga ri ha hoyu a huna hune a ḓo ya hone vhone sa khotsi vho tou mu alusaho o ḓi sumbedzisa na zwa uri ndi vhone vho mu alusaho na musi vha tshi mu vhona hafha vha ri mini
Eh, a thi mangale zwine a vha zwone ndi khou ḓivha na kuthengo kwa u bva murahu nga ḓuvha naho Mhm.
baba nda ndi tshi khou humbela uri vha tsime radio nga hafho tsini baba nda ndi khou humbela uri vha tsime radio okay okay

ndi khou livhuwa thikho yavho ndi livhuwa thikho yavho u bva vhuṱukuni na musi miyanga vho lovha na uri isa tshikoloni na zwoṱhe zwe vha ri lwela uri ri vhe zwine ra vha zwone ṋamusi
baba ri khou livhuwa nga maanḓesa vhaḓuvha na madekwana vhuḓi nami ndi sa ndi tou ralo ye mbo ḓi ri ita fumbili wa minete ni bva kha uri ya vhumalo mthetshelesi wa phalaphala fm kha vhari thimeri fhuri nga pari ya vhuya zwone zwino sikali
yo

vha khou i ḓiselwa nga agape city
ro ḓigeḓa ro ḓigeḓa kha phalaphala fm fumbili nthihi wa minete ndi ubva kha uri vhomalo ndi phalaphala fm ye kaburasi ya kha show ya afrika tshipembe mbekanyamushumo ndi ro ḓigeḓa vha na msp namusi ro ḓigeḓa na perseverance maremeni ane a ḓiḓivhadza nga ḽa madam speaker ndi tshi lidziwa phalaphala fm ndo zwi pfha uri hai um eh, hafhanoni kha dzi ṱhingo dzo ḓala nga maanḓesa 086 002503 fhedzi ndi ḓo vha ṋekedza tshifhinga tsha uri vha ambe naye mukala vho amba nda ndi khou sokou tou vhona miṱodzi i tshi khou rotha hai nda ndi songo ḓiimisela mm. e ngori kanzhi musi ndi tshi amba ngavho mukalayo ndi a tou lila mm. ndi na reason mbili dza uri why ndi tshi amba nga mukalayo ndi tshi lila tsha u thoma Vhokhotsi vha shavhela vhana vhana vhanzhi nga nnḓa na ṋamusi ndi tshi khou amba so hu na vhana vhanzhi vhane vha khou aluwa vha si na vhukhotsi ende vhokhotsi a vha aware uri musi vha tshi khou alu vhana musi vha tshi khou aluwa vha si na vhokhotsi havho hu na zwithu zwine vha khou vha khou misa out khazwo thi ḓivhi uri ndi mini ipfhi ḽa hone nga tshivenḓa vha khou ṱahela tsha vhuvhili um vhathu vha khou shavhela vhana vho miyavho vha tshe hone nṋe miyanga vha tshi lovha nda ndi teenager murathu wanga o vha na one year six months ha vha mukalaha vha ri vhone vha ḓo ḓi alusela vhana yes vhana mani hu mane vha nga vha hone vhane ai, ndi vha funa nga mbilu yanga yoṱhe mara zwoṱhe zwe zwa vha zwi tshi khou itiwa kha riṋe vha dzula vha tshi amba na zwo ri ḓa phanḓa ende hu hu na tshithu tshithihi tshine nda nga tshine nda tama ungari vhathu vhoṱhe vha vhanna vha nga tshi guda kha khotsi yanga a si muthu wa ambesa nga maanḓa vha to funa vhana vhavho lufuno fhedzi lu fhira na tshelede havha munna thi hei haya ndi nga vhafha tshiphuga tsha khotsi ya ṅwaha for miṅwaha ṅwaha muṅwe na muṅwe ye in ye out khotsi yanga vho i bvala gepe ya mme vha ḓivha u renga dzi phedze vha ḓivha u renga dzi philisi dza dzi period pain zwithu zwine zwa vha uri munna wa muvenḓa zwi a mu konḓela nga maanḓa vha ima kha heiḽa gepe so that's why musi ndi tshi amba nga mukala hei ha ndi a lila vhukuma mm. yeah. kha ri ḓo lavhelesa khaedu dzo ḓaho musi mukegulu vha tshi ṱuwa fhano shangoni hei hu tou vhori ngauri ndo ndi tshe muṱuku nga maanḓa ndo ndo ndo vha ndo tea uri ndi aluwe nga u ṱavhanya nga mulandu uri musi mukegulu vha tshi lovha ho vha tshena ṅwana wo muṱuku ende makhulu anga vha vha muthu muhulwane zwiṅwe zwi zwa mafhi a vhana na mini na mini na zwoṱhe vha sathu zwi ḓivha zwavhuḓi ende ho vha hu nṋe ane nda vha hone ngauri mukomana wanga o vhono ya tertiary ndo vha ndo sala ndi, ndi, ndi mother figure kha hu ṅwana eh, a zwo ngo vhuya zwa fhedza miṅwedzi mingana ti khotsi anga vha mbo ḓivha kha accident ye ya, ya vha vha vha sibadela for miṅwedzi hezwo zwithu zwa bvula ṅwe futhi gepe khulu nga maanḓa yeyi for nṋe nda ni tshe ṅwana uri ndi nga i imela mara nda ni tshi zwi ḓivha na zwa uri khotsi anga as long as vha hone zwoṱhe zwi ḓo luga makhulu anga as long as vha hone zwithu zwo- zwoṱhe zwi ḓo luga iṅwe ya uri ndi vhe na vhudzekani vhupfhi vhu mini not vhushaka ha tsinisa na mmani wanga musadzi wa khotsi yanga ndi uri mufumakadzi mufumakadzi wa khotsi yanga mhm. ndi uri vho ḓa vha bvala gepe iḽa nda pfha vho nrula muhwalo ende vha vha mme na ṋamusi murathu wanga o ḓivha tshiṱaraṱani uri mani wanga simi yawe nga nḓila ye vha ḓa vha vala heiḽa gepe mm. so challenge hedzo thi na dza uri vhathu vha khou amba nnḓa uri hoyu noni anga fhedzi anga swiki gai anga iti mini zwoṱhe zwo zwithu zwo vha zwi dzi challenge dzineyi dza dzi tshi khotsi anga vha funa hashu na ṅwe tsimu khulu so nga murahu a nnḓu vha tou dzhia tshidulo vha yo dzula khonani ya tsimu hangeini zwivhili vha ri ṅwananga kha ḓi ri dzule afhe ri ambe ndi hafho hune arali musi ni tshi khou woka ni tshi khou ya ngei ni ya zwiḓivha uri ni khou fara deep conversations tshifhinga tsha musi ndi tshi khou ṱangana na mathada e nda ṱangana naho thi vha nkhumbudza ndi uri hu na ipfhi ḽo thoma ḽe vha vhuya vha ḽi amba kha nṋe vha ri ṅwananga ri ḓo pfukha a vho ngori u ḓo pfukha ri ḓo pfukha kha situation ine a vha khayo havhaḽa muthu ya so vho sumbedza uri ya ndi mubebi mara support ye vha vha vha nayo yo ḓi ntsumbedza uri no u pfukha hone ndi nga pfukha so challenge dzo vha dzi nnzhi musi mme vha tshi lovha na uri dzi family vhavho thiri zwino arali vhathu ni mbinganoni ndi dzula ndi khou zwi amba uri arali ni mbinganoni ni nambe ni zwi ḓivha uri nga ḽeneḽo ḓuvha i no namba na certify uri ni muloyi ngori ane a ḓo lovha u thoma kha munna kana mufumakadzi o vhulaiwa nga muṅwe zwi amba uri ha lovha mufumakadzi o vhulaiwa nga munna ha lovha munna o vhulaiwa nga mufumakadzi so mpfu ṅwe na ṅwe ine ya ḓo itea huṅwe na huṅwe hu si venḓa fhedzi hu ḓo tea u vha na ane a tea u blamiwa uri hoyu o vhulaya hoyu o ita mini so vho vha vha kha spotlight nga maanḓa khotsi yanga tsho uri vha vha vha tshi khou vhoniwa uri havha muthu ri khou nyanga u vhona uri vha ḓo vha konana avha vhana vha khou hana na u thusiwa vha khou hana na u vha fha side ya miyavho ri khou nyanga u vhona uri vha ḓo vha konana vha kha spotlight vho ralo vha ri alusa ra vha vha sa dzivha nga yeah

semifinal ine ya vha ya vhanna ah, yo swika magumoni ngeno semifinal yo thoma yo tshimbila nga heino nḓila hone ri khou wana zwa uri enpelani bedlarik kenneth ndi ene o bva khoimo thoma nga 20 second ngeno kha ima vhuvhili ho vha ene pelani alexander ogado ah, ane a vha wa la dominican republic nga 20.09 seconds ngeno kha yeneyo semifinal yo thoma ro vhona hu na shon maswanganyi wa ḽa afrika tshipembe ane o bva kha mavhuna nga 20.42 a tshi khou tevhela ando de gras ane a vha wa ḽa canada nga 24.1 ngeno kha mavhuṱanu o vha ene fhaḽani wa nyamakhoi wa ḽa bahamas ene o bva nga 20.61 ngeno kha mavhurathi ho vha terris gracious orogot ana vha wale uganda nga 20.64 ryan zeze wala fura kha vhuima vhusumbe nga 20.81 ngeno brian level wala jamaica kha vhuima vhumalo ene o bva nga 20.93 ri tshi fhirela kha semifinal ine ya vha ya vhuvhili yone ri khou wana zwori yo tshimbila nga heino nḓila ri khou wana zwori kha vhuimo vhune ha vha ho thoma ho vha ene fhalani ho vha ene fhalani a pfarelo vha uri zwithu zwanga zwi khethwa zwitshitshavha ngeno kha vhuimo vhune ha vha ha vhuvhili ha u thoma a vha litsile tebogo ane a vha wa ḽa botswana ane o bva nga 19.96 second kha muvhili a vha na wa lans wa ḽa usa nga 20.08 seconds ngeno kha ima vhuraru ho vha makanakaishe charamba ane a vha wa ḽa zimbabwe nga 20.31 ngeno kha vha vhumalo ho vha enefhala ne faustin disalo wa ḽa italy ene o bva nga 20.37 ngeno joshua hartman wa ḽa germany o bva nga 20.47 kha vhuimo vhune a vha vhuṱanu ha vhurathi ho vha uzuwa towa wa ḽa japan nga 20.54 ngeno kha mavhusumba vha aaron brown nga 20.57 kha maumalo vha eric elansen ane a vha wa ḽa sweden nga 20.93 ngeno kha ithi ya vhuraru yo tshimbila nga heino nḓila kha mothoma ho vha arion uh, niten wa ḽa usa nga 20.09 kha mavhili a vha joseph van bule ane a vha wa ḽa liberia nga 20.12 ngeno kha mavhuraru ha vha takuwa nashe makarau ana vha wala zimbabwe nga 20.16 ngeno filipo toti wala italy o bva kha mavhuna nga 20.54 kha mavhuṱanu brandon Ro- rodney ene o bva nga 20.59 wala canada kha mavu wa canada kha mavhurathi ndi renen korea ane o bva nga 20.60 wala brazil ha vhusumbe ndi yone fhanani udodi o muzuluke ane a vha wa ḽa nigeria nga 20.72 o lingana na wade fanikerk wa ḽa afrika tshipembe ane wade fanikerk o bva kha vhume vhune ha vha ha vhusumbe muthetshelesi wa phalaphala fm ngeno ri tshi khou sedza ngo angaredza ri khou amba zwo ri ima kha lwatshele a 200 meters ndi ane ha vha he vha vha tovhelaho vho dzula nga nḓila ya malo uri vha ḓo takuwa nga nḓila ḓe o ita tshifhinga tsho thoma ndi ene fhana litsi ḽe tevhugo

tshine tsha vha tsha khwinesa fhedziha ri khou wana zwo ri u ḓo vha hu tshi khou takwa discuss hu si kale ine ya vha ya vhanna hune ri khou wana zwo ri mutevhe wane ndi hono hune ri khou wana zwo ri hune ni phalani roger stone hu na christian che hu na travis michael hu na daniel stal ha vha na matthew dane ha vha na ralford muling ha dovha ha vha nene phalani andreas godzias ha vha na clement pifa ha vha na alex rose na michaelas alekna ane a fara record ya lifhasi lucas wes hagna khathihi na Enblane Elin Fifrika ndi hevho ri tshi khou sedza ndi na vhone ri ḓo dovha ra ḓisa muṅwe muvhigo musi ri tshi bva hangei mafhungoni ane a vha awara ya vhuṱahe fhedzi ya Kate Moon khathihi na Angelica Musere wa ḽa Switzerland hevho a vhathu vhuya vha ḓiwana vha tshi khou wisa hangei kha pole vault ine ya vha ya vhafumakadzi vha kha ḓi vha kha vhuimo thoma vhuvhili havho ndi khou livhuwa wa bili na vhathetshelesi vha phalaphala fm na tshifhinga tshi khou itela fumbili ṱahe wa minete uri vha kha uraha ya vhuṱahe vha zwihumbule muthetshelesi wa phalaphala fm mbekanyamushumo ya namusi vha nga tou i vhidza uri zwi a konadzea madam speaker ah. khaedu ndi nnzhi nga maanḓesa dze na ṱangana nadzo ndo pfha mafhungo kha uluwa kerekeni vhaṅwe vha kha uluwa kerekeni i namba yewe yo tshaya ya vhona mudzimu mafhungo ori ho vha na ṱhalano u sa fulufheliwa nga vhathu ngauri hu pfhi ṅwana u alusiwa nga tshitshavha eh, arali hetsho tshitshavha natsho tshi sa khou tika nayo ndi khaedu hedzo khaedu dzoṱhe dzi nga ita uri muṅwe muthu a pfhe uri yo tshaya khae fhedzi inwi a no ngo nyama no isa phanḓa maanḓa no vha ni khou a wana ngafhi na ni khou zwi konisa hani yo um, nṋe ndi muthu na thabelo eh, sometimes a zwi a zwi anzeli u vhaṅwe vhathu a vha tendi ni mara kanzhi musi ro dzula ro rali ni ḓo kona u vhona na zwa uri thabelo ndi, ndi muthu na thabelo ende ndi a tenda kha thabelo mm, the fact ya uri khotsi anga vho mbidza perseverance ende vha dovha futhi vha dzula vha tshi khou nkhumbudza uri vho mbidza perseverance ngori vho vha vha tshi khou fhira kha zwithu zwi konḓaho mara vha ḓivhudza uri vha ḓo pfukha so ndi tshihumbudzo tsha hezwo khavho so na nṋe muṋe ndi tea uri dzina ḽanga ḽi ntshumele na ngouri vha tshi mpha ḽone vha sa khou mphela nṋe muṋe vha khou ḓi- vha khou mphela vhone vhaṋe so ndi muthu anei nṋe ndo ḓivhudza ndo ḓivhudza miss p a thi nga pfhi nga ene uri ene uri nṋe ndi ḓo bvelela ndi nga si bvelele kana mini so sometimes hovhu vhutshilo vhu a tou ṱoḓa muthu a tshi tou vha na swili yawe ene muṋe for vhutshilo hawe ngauri eh arali a sa ḓiimisela kana a a ḓivhudza uri ndi khou nyoko bvelela hafhaḽa fhethu ndi ḓo swika i u ḓo vha khou takadza maswina awu so sometimes zwi ṱoḓa muthu a tshi ḓivhudza ene muṋe uri hai thi nga pfhi nga vhaṅwe vhathu ndi ḓo pfha nga nṋe muṋe ende a dovha futhi a rabela itshi ndi tshifhinga tshavho muthetshelesi wa phalaphala fm kha 0860002503 kana vha ya kha facebook vha ṱoḓa phalaphala fm ri nanu misi yoṱhe kana vha ya kha x vha ṱoḓa edmsp underscore dj vha vhe tshipiḓa tsha nombeke ya mushumo kha vhane vha kono thetshelesa kha vha zwihumbula uri live hafhaḽa kha youtube vha ṱoḓa phalaphala fm ri nanwi misi yoṱhe phalaphalani madekwana ḽo kovhela eh, kha ri ḓo lavhelesa ndi ṅwedzi wa vhafumakadzi mm. ni tshi lavhelesa sa vhafumakadzi ri khou shothisa ngafhi hune na ri ri khou funa u tou fara ra khwaṱhisa hafha hafha hu khou shotha thi khou hana zwi khou tshimbila kha vhafumakadzi fhedzi ri khou mm. shothisa hafha vhafumakadzi ri na ri na thaidzo ya vhathu vha ḓo ri mini ndi uri nangwe mufumakadzi a funzea hani a vha na mabannda maṱanu a tshi khou khorosekanya tshiya vhathu vha ḓo ri mini a ina ndavha ina a i ṱhoniphi mabannda awu so ri a fhedzisela ri tshi khou dzula kha dzi nyimele dzine a dzi ri tendeli uri ri dzule khadzo nga mulandu wa uri ri khou ṱoḓa u takadza tshitshavha ende ndi khou mu vhudza zwino miss p a huna na muthu na muthihi a nga si takadze shango ḽoṱhe ya tshelede a nga si funiwe nga vhathu vhoṱhe so khaedu khulwanesa kha rine vhafumakadzi ndi uri ri a funa badi u takadza vhaṅwe vhathu nga nḓani ya u ḓitakadza rine vhana ende ri a funa badi uri musi muthu a tshi ambesa hai hana mikhwa ni ndi dzula ndi tshi khou amba musi ndi tshi ndo mu vhudza nda ri ndi a ita dzi speaking events ndi tshi khou amba na, na vhathu vha different vha fhethu ho fhambananaho ndi dzula ndi tshi khou amba na zwo uri vhafumakadzi vha vha heiḽa miṅwaha yo fhelaho ye vha vha vha tshi khou yo u- u- u to ito ya ngei pretoria vha tshi khou lwela dzi pfanelo dza vhafumakadzi nga ṅwaha wa gilida ṱahe fuṱhanu rathi eh, ṅwaha wa mhm. gilida ṱahe fuṱhanu rathi mhm. musi vha tshi yo kuvhangana hangei nṋe ndo soko sedza nga langa ito ḽa muhumbulo thi kholi mufumakadzi wa muvenḓa o vha hone hafhaḽa ngauri vhavenḓa ri vhathu vho no ḓivheliwa mikhwa ende muthu ane a tea u vha tshi khou ita tshiṱerekei u tea u vha si na mikhwa mani hana ndayo so hezwi zwinoni zwithu zwi tou sumbedza na zwo uri Vhunzhi hashu ri nga fhedzisela ri sa khou ṅwaliwa kha bugu dza ngane ya vhutshilo nga mulandu uri ri khou ṱoḓa uri ri vhe vhathu vhane vha nga ri na ndayo. Zwiṅwe zwifhinga uri ni ḓiimele ni takutshedzei zwi ḓo ṱoḓa uri ni ime ni noṱhe ni songo vha na muṅwe muthu ane a khou tendelana na ini ende ndi zwithu zwine riṋe sa vhafumakadzi especially riṋe vhavenḓa ri zwi ofha nga maanḓa ndi funa badi uri ndi funiwe nga vhathu vhoṱhe ende nangwe nda funiwa nga vhathu vhoṱhe arali nṋe muṋe ndi sa khou tshila vhutshilo vhune ha vha uri nṋe muṋe ndi khou pfha vhu tshi khou mpfusha zwi fana na musi ndo tou ḓifela shema

Ee, nṋe ndi khou tou dzhienela u tou mu kunda na u vha na vhuḓifulufheli khae ene muṋe. Ende a tshi khou dovha futhi a ri ṱalutshedza uri uvho zwi itiswa nga u tevhedza na dzina ḽawe. Lune ndi khou dovha nda takalela zwi maipfi awe a ṱuṱuwedza ndi tshi dovha hafhu nda ri a ṋee ṱhuṱhuwedzo na kha vhaṅwe vhaswa vhane vha vho ri vho no neta, vhane vha vho ri a vha tshe na vhuḓifulufheli, vhane vha vho ri vha pfesesa u nga ri khamusi vhutshilo havho ho guma.

Eh, ri vho tou ita tsumbo na nga maḓuvha na nga miniti na nga mithethe ri nga ḓi ita tsumbo nga mithethe ngauri a zwi tsha fhedza tshifhinga tshilapfu mm. kha ri ḓo lavhelesa musi ni tshi khou lavhelesa ngori ni ambesa na vhathu vhanzhi vho yo ngo fhambana na vhathu vho maliwaho na vhathu vho malanaho ni khou vhona thaidzo mini hafha kha idzi mbingano dzano maḓuvha hei thaidzo ndi ya uri um ri tea u tenda uri musi tshifhinga tsho shanduka na riṋe ri shanduke na tshifhinga nga mulandu uri mbingano dza kale a dzi tsha fana na dza maḓuvhano ndi dzula ndi tshi khou zwi amba uri hu na zwithu zwinzhi zwe sa mufumakadzi no vha ni nga si zwi ite ni songo maliwa so ni tea u maliwa uri ni zwi ite zwithu zwo fana na u renga nnḓu kana u tou renga a piece of shango ni tea u vha ni na no maliwa so zwi amba uri dzi reasons dza uri muthu a maliwe dza dzo ḓalesa nga maanḓa mara zwa zwino ni a tou renga na goloi yanu na mini na zwoṱhe ni si no ngo maliwa a zwi tsha tou vhofha ni so ri tshe ro sala na houḽa mentality wa uri hu na zwithu zwine ri nga si zwi ite musi ri songo maliwa ende a ri aware uri zwino ro no- ro no lu- ro no vhofholowa mani mbofholowo ri nayo vhafumakadzi eh ndi dzula ndi khou amba ndi tshi ri vhathu havhaḽa vha kale vho vho miyashu na vhomakhulu washu musi vha tshi ri laya vha tshi ri vhudza uri ri itise hani musi ri tshi swika mbinganoni vha songo hangwa no amba na zwori philisi dzine vha khou dzinwa dza dzi bp na malwadze a chronic ane a khou ḓa na u konḓelela zwine vha khou konḓelela ndi zwifhio ngauri ri to mangala ro no swika uri ai mathina vha sa mbudzi uri zwi itisa so para ya ṅwananga zwi ambiwi um ra tshi ri ni ḓo zwi vhona phanḓa so ri kha generation ineyi ri khou amba so zwino musi ngori ri tshi khou amba so ri tshi tea u malana ri tea u vha ri tshi khou malana ri tshi khou ḓivha na zwa uri ri khou tou malanela uri ri a funana ende ri khou arali ri tshi khou yo saina i ndi contract ine i tea u vha na mbuyelo kha vhathu vhavhili hu sini zwa uri ndi khou tou maka register ngauri ndo maka register dzoṱhe ndi, ndi mistake u fana na wanga ndo maka register dzoṱhe ndi khou shuma ndi na goloi ndi na zwoṱhe a huna tshine nda khou tshuta tshone ndi na muthu o no mpfuna nda sedza zwiṅwe zwithu zwoṱhe kha ri sedze kha ri ite dzi background check

vhurotho ndi ḓo vhu wana gai so ndi tea u sokou konḓelela nda dzula hanefha so mara ngauri maḓuvha ano ri khou dzhena tshikolo ri khou funzea ri khou ita izwi na zwiḽa zwi zwi vho konḓanyana uri ri fane na vhomi yashu ndi a pfha vhathu vha tshi khou gungula uri hei hai mbingano dza maḓuvha ano a ni tsha fana na vhomi yavhe vhomi yavhe vha vha tshi konḓelela mara zwino tshihulwane ndi tsha uri mini zwi amba uri na vhathu vhane ra khou malana navho vha khou tea u pfesesa uri a ri tsha fana na vhomi yashu zwi amba uri khou tea u wana structure tshiswa dzi maiki dza kale dzi kha dzi bvisiwe ḓisiwe ntswa ri vhone uri ri farisana hani ri tshi ya phanḓa kha ri ḓo lavhelesa ndavhelelo dzine na ri ndi zwone dzi hone ndavhelelo kha dzi hone ndavhelelo kha mbingano fhedzi a zwi pfali thi ḓivhi uri nga tshivenḓa companionship ipfi mini vhuthihi
hei khamusi ṱhalutshedzo ya eh a huna muthu ane a nga tshila yeṱhe shangoni ya ndi uri nangwe na ri ndi ndi independent ndo ḓiima nga nṋe muṋe ndi kona zwithu zwoṱhe a huna muthu ane a nga tshila yeṱhe shangoni that's why mudzimu vho ri ita ri vhanzhi ro to rali uri ri kone u ri kone u eh u entertainana u khiphana busy ni khou zwi vhona so a huna muthu ane a nga vha island ene nga vha muima woga ee mm. angasi ahuna muthu ane anga vha muima woga mm. zwine zwa amba na zwa uri musi ni tshi khou nanga uri muthu ni hoyunoni ndi khou nyingo tshila naye vhutshilo hanga hoṱhe hu songo vha u konḓelelana ni maybe ri nga ḓi konḓelelana u ya phanḓa ngei mara na zwine ra vha ri khou konḓelelana zwone ndi zwithu zwine zwa vha uri a zwi ngo tea u vha zwi khou ni vhulaya ngori a huna muthu ane a vha perfect mara ri khou tea u vha ri tshi khou ri tshi khou ḓivha na zwori ri khou ḓidzhenisa fhethu hune ha vhori ndi uri hezwiḽa zwo ri riṋe vhafumakadzi zwi ambiwa nga nga dziṅwe language nga nga tshivenḓa zwiwo zwo ri mufumakadzi u tea u fara lufhanga nga hafha ha vhuhali hune ha tshea hone mm. wa ndi khou tea u tsheiwa ni khou mpfesesa um mbingano ya kale yo vha i tshi vhavha ngauri vhathu vha vha tshi to wa u tshi tou malisiwa nanga u sa funi ya maḓuvhano nṋe ndi tenda uri mbingano ndi holiday destination hune ri khou tea u ḓigeḓa ra ḓiphina roṱhe No zwi wanulusa lini perseverance uri na havha vhahulwane vhane vha vha vha tshi khou ri ṋea ngeletshedzo musi ri tshi khou dzhena kha mbingano dzashu navho vha khou nwa dziphilisi dza dzi BP na uri na vhone vho dzulela so zwi sa konḓelelei fhedzi vha khou lavhelela uri ne ri konḓelele ndi lini ye na zwi wanulusa izwo ngori ndi tshiphiri hetsho hei ndi tshiphiri tshihulu nga maanḓa um ndo ri musi ndi tshi thoma u amba kha zwidavhidzani you know zwileludzi zwa vhudavhidzani mm-hmm. ndi tshi amba nga uri nṋe ndi khou ndi khou ita zwa divorce e, vhathu vhe vha ḓa vha tshi khou ḓo u shera zwiṱori zwavho navho uri vha na zwiṱori zwo fana na zwanga i hovho vhathu vho lingana na miyanga musi ndi tshi ita ndi muthu ano ita dzi annual women's conference ndi ita dzi camp three days camp lune ri vha ri tshi khou dzula ri tshi khou shera ri tshi khou ita zwithu zwoṱhe vhathu hafu ya vhathu vhane vha vha vho ḓa afho fhethu ndi vhathu vha no lingana na miyanga vho ḓa na vhana vhavho vho no lingana na nṋe hu tou vhori zwiṅwe zwa zwo thi ri nga si zwi sumbedze kha social media ngauri ndi zwithu zwine zwa vha uri zwi zwi private mara kha dzi podcast dzanga dzoṱhe dzine nda vha ndi tshi khou dzi ranai vhathu vhane vha vha tshi khou amba na to vha thetshelesa zwavhuḓi ndi ḓo tou lipfha uri heḽi ipfhi ḽo vhibveli ndi ḽa musadzi mara zwino Mufumakadzi. vha ri ndi ḽa mufumakadzi Eish. ndi bva mashamba vhewe tshitshangani mani Eish.
a huna khakhathi ee zwino um ni a kona u zwi pfa na zwori hu na vhathu vhane vha khou takusiwa nga riṋe rine ra vha vhaṱuku khavho uri vha vhe na na maanḓa a uri vha kone u ita zwa khwine and hu na vhathu vhane muthu a tou ḓa ri nṋe i no thusa miyanga uri vha kone u ita zwa khwine ngauri zwiṅwe zwithu i ri a ḓivha uri zwi khou itea mara a huna ni u amba ngazwo u swikela lini tshi pfuka khazwo ni tshi vhudzisa vhanei vha ri ai zwi to rali we na riṋe ro pfuka hanefho and hu na vhaṅwe vhathu vhanei vha ḓo ṱoḓa uri inwi ni pfuke hanefho ngori navho vho pfuka hanefho ni nnyi inwi nne na tea u sa pfha u vhavha ra nṋe ndi khou pfha u vhavha ndo konḓelela ni khou zwi vhona 086 0002503 lokovhela ndi madekwana mthetshelesi fumimalo wa minete ndo livha kha wara ya vhuṱae ndi phalaphala fm ya kaporasi ya khasho la afrika tshipembe lokovhela

ee
nṋe ndi na relationship kana ndi na relationship ya bori ndi mini nga tshivenḓa ndi vhushaka ndi na vhushaka ha complicated badi na vhafumakadzi ṋamusi vha mpfuna matshelo vha mbenga mba matshelo vha mpfuna mba matshelo uḽa vha mbenga ngauri ndi amba ngoho um hu na vhanna vhanzhi vhane vha ḓa vha tshi ri musadzi mufumakadzi u khou hana ndi tshi vhona ṅwana ende nṋe ndi a vha ndi a vha vhudza kha dzedzi dzi podcast nda vha vhudza nda ri tshimbilani ni ye family court ni yo ṱoḓa u wana access ya ṅwana wanu ni deserve right dzoṱhe dza u vha na access kha ṅwana wanu um hu na vhafumaka hu na vhanna vhanei vha ri vho ḓa kha podcast vha tshi khou amba kana zwezwi ri tshi khou ṱangana vha tshi khou amba dzi dzi dzi challenge dzine vha ṱangana nadzo dzi khaedu dzine vha ṱangana nadzo i nda vha ndi tshi khou ḓi vha vhudza na zwori hezwi zwa so a si zwone mufumakadzi a ngo tea u tshilisa munna wa vhavha so ngauri vhathu vho vho vho lavhelela uri nṋei ndi ḓo ima na vhafumakadzi na musi vha tshi khou khakhayi ndi une ra lwa hone na vhafumakadzi uri ḓuvha ḽine ra vha ri sa khou anḓana nga mulandu uri ndi khou vha vhudza uri zwine zwa khou itiwa fha a si zwa vhukuma vha mbo ḓi lwa na nṋe uri hai mathina inwi a ni tsha imelela vhafumakadzi ndi imelela vhafumakadzi mara ndi imelela ngoho so munna ngo tea u tambudziwa nga mufumakadzi a dzula konḓelela na mufumakadzi a ngo tea u tambudziwa nga munna a dzula konḓelela so vhafumakadzi vhanna ndi dzula ndi tshi khou vha ṱuṱuwedza uri vhanna ambani hezwi uri vhafumakadzi ndi vhone vha vhoṱhe vhane vha khou tea u amba musi vha tshi ṱangana mathadai a zwi fhele nga a zwi gume nga riṋe ndi nambe ndi zwi ḓivhe na nṋe uri musi ndi tshi khou dzula hafha ndi tshi khou ḓo amba nga mathadai matshelo vho khotsi vha khou ḓo vuwa na vhone vha ḓo vha dzula hafha vha ri hai tshanga tshiṱori khetshi a zwi vhe ngo ralo u itela zwithu zwoṱhe zwi bvele khagala mm.
ngauri eh, no namba na kanda fhungo ḽa mubebi eh, une wa wana khamusi hu na nndwa ine ya vha i khou lavhelesana na vhana hune wa wana khamusi vhathu vha si tshavha vhoṱhe wa wana uri hu na muthu ane a khou funa alusa wana nga ḓivha wa tshinani kana wa mufumakadzi mm. zwino ngauri kha ṅwedzi wa mufumakadzi ri khou ṱoḓa ri lavhelese u alusa e vhana u woṱhe sa muthu wa mufumakadzi e, mulovha ndo ri ndi khou sedza sedza hafha kha zwo ri zwa vhudavhidzani ndi khou vhona hu na muṅwe mulaedza u no khou bva kha muṅwe muthu fhedzi a si muvenḓa okay. ndi ḓo lingedza nga nḓila dzoṱhe uri ndi zwi vhale nga tshivenḓa a ri ni a vhona uri ndi tshifhinga ḓe ndi miniti miṱanu bva kha hora ya vhuṋa maḓautsha ndi kale ndi khou lila ndi khou lila zwi na miṅwe dzi awara ndi tshi khou lila a ri vheiwe ri tea u amba ngoho yo uri u alusa vhana u woṱhe sa mufumakadzi dzi ya vhuya nga maanḓesa u tshi sedza khotsi ya ṅwana a sa u thusi nga tshithu vhege iṅwe na iṅwe a tshi khou renga halwa a ri hei dzi a vhuya kha ri ḓo lavhelesa u alusa vhana sa mufumakadzi u woṱhe um
hu na hezwiḽa zwo ri hu pfhi munna u funa, u funa vhana nga musadzi that's why munna a tshi nga kona u yo ṱhogomela vhana vhana vhe vha ḓa na mufumakadzi ane a dzula naye hu si vhana vhawe vhafumakadzi ri na hezwiḽa zwo u tenda uri vhana ndi vhashu ngori o bebiwa nga nṋe ndi wanga zwine zwa amba uri musi ndo funa na musi ndi nga na nda ni faile na mu vhona matshelo arali ndi songo funa ndi nga si mu vhone ni pfha nga nṋe ngori musi ri mbinganoni kana musi ri kha ḓivha kha relationship nṋe nda ndi tshi pfa nga inwi zwino ngori relationship yo fhela ndo ni farela ṅwana nṋe ni ḓo pfa nga nṋe zwino hezwiḽa zwithu zwa vha zwi tshi khou vhaisa vhana thiri um zwa ri musi zwi tshi ya phanḓanyana ngei zwa ri fasha ra fhedzisela ri tshi khou vhonana zwa uri habe zwavhuḓi vhuḓi u alusa ṅwana woṱhe a si muladza ni a si vhuswa muladza and then musi ri tshi vho yo alusa ṅwana woṱhe ṅwana a tshi vho aluwa a tshi ṱoḓa khotsi yawei a tshi vho yo rengela na khotsi yawe na goloi inwi no dzula no raloi zwa ri vhaisa nga maanḓa ra mbo ḓi dovha futhi ra guma hedziḽa philisi dze ra vha ri khou dzi guma ri tshee kha relationship so nṋe ndi a encourage badi vhathu uri vha ye maintain a vha ḓowele u ya maintenance court ndi uri maintenance court i ḓo rela mulela ee court ya i siho muvhuso wa u siho musi ri tshi khou vha ita vha vhana mara zwino ngori khe vha vho ḓai ri khou humbela uri vhathu kha vha ḓowele u ya muvhusoni u vha thuse uri vha vha thusiwe u alusa vhana nṋe ndi dzula ndi khou amba ndi tshi ri hu na vhathu vhanzhi vhane vha ri nṋe ndi a shona u ya khothe ndi a shona u ya khothe nda ri nṋe nṋe ndi to ṱuwa ndo tou rwa nga dziṅwe dzi brand dza italia ngei ndi tshi khou ya maintenance khothe ndi khou tou nyaga dzi thousand nyana dzo vhalaho thi nga vhuye nda vuwa ndo zwi shonela na ḓona lithihi so zwi vhuṱhogwa uri relationship ya vhana vhanu na khotsi yavho inwi no, no, no lingedzana uri vha vhe nayo heyo relationship arali ni songo lingedza no ri inwi musi, musi relationship yanu na khotsi ya vhana i tshi khou fhela na ri ni ḓo mu sumbedza nga vhana matshelo zwi ḓo fasha inwi mara arali na tenda uri heyi yashu ya u vha, ya u vha mufumakadzi na, na munna i khou bala mara vhana khe vha vha hone vha fhe ni opportunity yo vha na, na, vhudze, na, na, na, na vhu, vhushaka vhushaka hei vhabebi dzona kamba ipfela rongo na vhushaka na khotsi yavho mm. thiri mm. ngauri matshelo hu ḓo dovha futhi ra ṅwala miṅwe mimesedzhi nga four o'clock ri tshi khou ri u alusa vhana roṱhe zwi khou vhavha mm. ende nṋe tshiṅwe tshithu futhi tshine tsha ita uri ndi encourage vhafumakadzi uri vha tendele vhukhotsi ha vhana vha vhe na relationship vhewe u vha na relationship no mbona ndi khou lila u vha na relationship na khotsi awu ndi zwavhuḓi vheiwe ngori vha u funḓedza uri u nga ima u woṱhe hu na zwithu zwinzhi zwine wa nga zwi guda kha khotsi awu zwinei arali vha si u nga si zwi gude so ri songo tendela dzi emotions dzashu sa vhafumakadzi dzi tshi itaho na zwori vhana vhashu vha songo vha na relationship na vhokhotsi avho arali khotsi ya ṅwana ene muṋe u tou nanga u shavha i ri a tou dzula fhasi na ṅwana ra amba uri zwavhuḓivhuḓi khotsi ana vha ṱoḓa u vha kha, kha, kha vhutshilo hanu vhaṅwe vho malume vha hone vho makhulu vha mukalaha vha hone na mina zwoṱhe mara Zwi vhuṱhogwa uri ri, ri tendele vhaṅwe vhabebi, muṅwe mubebi wa ṅwana nae a vhe hone. Inwi zwa zwino ri tshi khou amba, eh, khotsi ya vhana, a ni tsha vha noṱhe, fhedzi noṱhe ni na vhushaka havhuḓi. Ndo pfa ni tshi khou dzhena ni khou ita no amba uri ni khou bva mu founela u mu vhudza uri hei, isani mini mini kha vhana. Vheiwe mafhungo aya ane nga Luisimane ra vhidza uri ndi co-parenting, ni khou a tshimbidza nga nḓila-ḓe? Hei!
wa ḓivha miss pity and it, mm. ni sathu fhindula ngauri musi ni tshia kha zwiludzi zwa vhudavhidzano ya na amba uri vhushaka hashu ndi uri a si havhuḓi musi ni tshi vho ya tshikoloni tsha ṅwana na ri sumbedza kha zwiludzi zwa vhudavhidzani noṱhe vhathu vha ṱereka nga maanḓa hu na ṅwe basi thi ḓivhi ndi ya phadziri kana ndi ya mabidi yo tou hwalaho vhavenḓa ya ḓa ya vha thupha kha zwileludzi zwa vhudavhidzani hanga nga mulandu wa heiḽa post ya co-parenting vha ntsemesa
zwi tshimbidziwa nga nḓila ḓe zwi khou tshimbila hani eh co-parenting kanzhi ndo, ndo gude zwithu musi ndi tshi khou pfuka kha zwithu zwa divorce uri nṋe thi mubebi ndi ndoṱhe wa ṅwana na khotsi ya vhana ndi mubebi and then ri tea u vha na dzi schedule dza uri vhana vha vhoniwa hani vhana vha dzhiiwa hani responsibility kha riṋe kha vhuvhili hashu kha vhana so tshithu tsha u thoma tshine nda nga muvhudza tshone ndi tsho ri mutakalo ḓuvha na ḓuvha musi no nwa u gambuwami herbal remedy u gambuwami i thusa nga malwadze a fanaho na diabetes mutsiko wa malofha arthritis zwilonda alsa tswio wax pines na thaidzo dza vhafumakadzi u engedza dzangalelo ḽa vhudzekani u takusa cd4 kha u sa fara khoo thaidzo dza lukanda i wanala mavhengeloni yoṱhe a boxer super stores u wana zwinzhi nga vhuḓalo founelani 082 573 5443 Kambu wami sasinda sonke. yembo ḓiri tea fumi minete ndi vha kha ura vhuṱanu ndi tshi ri so fara pafemba ḓo ri farela vha zwi ḓivha uri thekhinolodzhi hei ri nga isa phanḓa ra ri kha ḓivha kha mafhungo a dzi schedule uri zwi tshimbila nga Ee. nḓila zwa co-parenting zwavhuḓi vhuḓi nṋe vhana vhanga vho vha na relationship na khotsi yavho vha kha ḓi tou vha malani ngauri ndi vhana vhe vha vho ri ro tou rabela futhi ra dovha ra plana na dzi ovulation uri vha vhe hone havhaḽa vhathu so vha ḓivha lufuno lwa khotsi yavho bva vha tshe vhaṱuku zwine zwa amba uri na musi ri tshi khou lwa ri tshi khou ita zwoṱhe ri sa khou anḓana vhana vha vha sa khou ni vhona na zwo ri mme na khotsi a vha khou anḓana ngauri na tshifhinga tshe tshila tsha musi ri tshi khou ita zwa divorce vho vha vha tshi ḓi dzhiwa nga khotsi yavho vha yo spenda tshifhinga navho ende ndi tshi tou luma mbilu ni a zwi vhona zwo uri musi ni khou thoma u vhona uri a zwi khou tou tshimbila zwavhuḓi a ni tsha fulufhela muthu muṅwe na muṅwe a si muthu ni mara ngauri ni a zwi ḓivha zwo uri vhana vha funa hone ni a vha tendela so hezwiḽa zwithu zwo ita uri na musi musi ri khou pfuka kha zwa dzi divorce na mina zwoṱhe a zwo ngo affecta pattern ya vhana ngori already zwithu zwo fana divorce a si zwithu zwavhuḓi ende zwi affecta vhana so arali na nga lingedza uri ni fhungudze u u vhaisa vhana lingedzani mani uri zwine zwa vha uri ni nga si kone u zwi laula ni zwi litshe zwo ralo mara zwine na nga zwi controla ni zwi controle so ndi zwone zwa zwi tshi ita uri ndi ndi dzule ndi khou ri vhana kha vha kha vha vhe na, na relationship na khotsi yavho na nṋe ndi vhe na relationship navho zwa ita uri ri ḓowele pattern na musi zwino zwo no fhela i eh ro no ndo no to hangwa ndo no to farela mani heyi u a farela u songo vhuya wa humbeliwa na sori eh a zwi tsha tou vha zwithu zwo dina hu na zwiṅwe zwithu zwine i vhananga vha a zwi ḓivha uri ai arali vha songo khotsi- vhananga arali vha songo iswa doctor nga khotsi awe a vho ngo ya doctor vha tea u vha wo isiwa ngaye so ndi a tou founa nda ri kha buke appointment na ye wa zwi ḓivha uri na zwiṅwe zwinei ndi uri zwe vha vha vha tshi khou tshilisa zwone before mme na khotsi vha tshi fhambana ri vha ri khou lingedza uri ri zwi ri zwi zwi vhe nga nḓila ine iḽa na musi ro no ro no divorce so co-parenting a zwo ngo leluwa ngauri matshelo muṅwe a nga ḓi ri o wana muthu a mbo ḓi thomo dzhika si tsha vha na tshifhinga tsha vhana kana mini na zwoṱhe so ndi sokou vhona nga ri yanga case nga mulandu uri nga tshilidzi tsha mudzimu houḽa munna u kha ḓi funa u funa vhana vhawe o vha funa vha sathu no bebiwa so zwi easy uri a vhe na relationship navho i songo vha i songo kwamana na nṋe mara thaidzo khulwane ndi ya uri kha vhaṅwe musi ri tshi khou tea u vhana vha tshi khou tea u vha na relationship na khotsi yavho zwi amba uri na mme na khotsi vha khou tea u vha vha khou lugisa of which is not always the case Phurobleme khulwane ine ya, ya ita uri vhathu vha vhone u nga ri co-parenting a i konadzei ndi ngauri vhathu a vha ṱoḓi u fhola vhathu a vha ṱoḓi u hangwela zwino that's why musi vha tshi mbona ndo dzula ndo rali musi, musi ndi sathu thoma posta zwa co-parenting vha vho mbeya vha ri ndi nṋe eh, chairperson ya dzi bitter people bitter baby mama bitter divorcee ti mm. mara nṋe muṋe ngori nṋe nda ndi khou badela 400 ndi tshi ya therapy uri ndi kone u fhola vhathu vha tshi khou dzhia 400 vha renga sa vaa nṋe ndo fhola zwino ndi khou khopharentha zwavhuḓi ndi a kona u sea nda bvisa na mana oṱhe na haya renga afha nda si pfhe na u vhavha vhathu vha vho pfha uri vhone vho no fheṱiwa nga mulandu uri why a tshi khou tea u foda naho muthu 2021 dza dzi khou vhuya vho divorce 2024 ri khou khopharentha
kha muṅwe muthu ano khou thetshelesana khou ri naye u khou pfukekanya kha nyimele yeneyo yo tou ralaho fhedzi four hundred a thina mm. a thina yo four hundred ine nda ḓo kona u ya nda badela muthu ane nda ḓo vha ndi tshi khou amba naye ndi dzi fhio dziṅwe nḓila dzine kha musi na nga ḓiri vhathu lingedzani hedzi arali ni sa nga koni u ya kha dokotela ane na ḓo kona u mu badela ṅwedzi muṅwe na muṅwe uri a ni thuse kuhumbulele hu na dzi organization dza u fana na vho powa so dzine dzi thusa vhathu uh, ndi dza muvhuso dzi thusa vhathu mahala uri vha nga wana um counseling na na nṋe munei ndo ri na organ ri na ri na madam speaker foundation ende the reason why ro i thoma madam speaker foundation ro mbo ḓivha na vhathu vhanei vha ri vha ḓo ri thusa nga u- nga u fha vhathu vhashu therapy mahala and then ri shume thu- ri shume roṱhe so musi vha tshi musi vha tshi it's either vha ḓo tevhela zwa muvhuso kana vha nyaga dzi foundation dzenedzi dzine dza vha dzi tshi khou thusa vhathu vhane vha vha tshi khou tshimbila kha nyimele dzo raliho hu tou vha uri problem ndi uri vhathu vhanzhi a ri ṱoḓi u amba ndi na whatsapp group ya community ine muṅwe na muṅwe ane a vha na mathadai wa tou dzhena nga hafhaḽa i a netisa i na dziṅwe dzi notification dza 1000 u tou dzhena nga hafhaḽa muthu amba mathada awe u ḓo wana thuso vhathu vhoṱhe vha dzi profession dzoṱhe vha hone nga hafhaḽa vhane vha nga vha na dzi conversation na inwi nga thungo vha tshi khou ṱoḓa ni thusa mara ngauri a ri ṱoḓi u amba ri khou shona uri vhathu vha ḓo ri mini ri khou fela nga ngomu u ṱoḓa muthu uri u ambe naye tshiṅwe tshithu tshine wa khou tshi shavha ndi uri dzi songo fhira dzi tshi hangwa mm. na vhafumakadzi vhanzhi nga maanḓesa vhane zwa zwino ri tshi khou amba vha vescopisi mm. mafhungo a si uri hu na zwiṅwe zwithu mafhungo ndi a mbingano mafhungo manzhisa ndi a dzi khaedu dziṅwe dzine vha vha khou ṱangana nadzo kha ri ḓo lavhelesa elo fhungo hei ya no um ndi sokou vhona u nga ri The reason why zwino so vhathu vha tshi khou thoma u bvela khagala vha tshi khou thoma uri musi ndi tshi ri ndi khou ita ndi khou ita podcast nga ḽavhona vha tshi khou joina ndi uri ri kone u fhungudza zwithu zwo raloho hu kha ḓi vha na vhaṅwe ee vhane vha kha ḓi vha indinayale vhane a vhathu vha redi na u amba mara musi vha tshi vhona muthu a tshi khou amba ende o pfuka kha zwithu zwi no fhira zwe vhone vha pfuka khazwoi zwi khou encourage so nṋe ndi ri vhathu kha vha ise phanḓa na u thetshelesa kana na u vhona dzi channel dzo fana na dzenedzi dzine rine ra vha nadzo dzine dza vha dzi tshi khou ṱuṱuwedza vhafumakadzi kana dzi tshi khou sumbedza vhafumakadzi zwiṅwe zwe vhaṅwe vha pfuka khazwo u itela uri vhone vha vhe na vha kone u vhona uri na nṋe musi ndi nga takuwa arali nyi yo kona u pfuka hafha ndo vhuya nda amba na muṅwe mufumakadzi a ri o vha o vhulungiwa a tshi kha ḓi tshila a tshi kha ḓi u fhedza u abusiwa nga vhanna vha sumbe a bva a ḓa dzula tshiduloni so ramba so mafhungo u khou tshila ṋamusi so muthu arali o pfuka kha zwithu zwa so mara a tshi kha ḓi tshila arali wa vha u tshi khou thetshelesa u tshi khou vula nḓevhe u tshi khou ḓigudisa uri mafhungo au a ambei ngori a ḓo vhulaiwe muṋe a si tshithu e zwithu ṋamusi ri khou amba nga miss p matshelo ri khou amba nga nyinyi mba matshelo ri khou amba nga nyinyi a zwi na tshithu e zwithu a hu na muthu a si na mathada ende u amba zwi vha zwi khou thusa iwe muṋe na vhana vhau hei tshifhinga tshanga zwi khou ṱuwa ngo no tonga dza tou tshiengedza khamusi ngo tou pfufhifhadza kha ri lavhelese mafhungo o sa funa na vhafumakadzi iyo mm. khaedu yone ri nga i pfukekanya khayo nga nḓila ḓe ngauri na nga lavhelesa nga maanḓesa kha dzi comments mm. vhathu vhane vha vha khou amba zwithu zwine zwa vhora si zwavhuḓi ndi vhafumakadzi vhafumakadzi upfhi ndi havhala vhathu vhane na musara kana hu tshi tou vha na competition kana mm. hu na muṱaṱisano hu na mini havha hu na muthu wa munna na wa mufumakadzi naho wa mufumakadzi a tshi khou kona u imba vha nga namba vha nanga muthu wa tshinnani izwo zwithu zwi vha zwi khou vhangwa nga mini nahone ri nga pfuka khazwo nga nḓila ḓe vhafumakadzi ro aluwa ri tshi khou gudisiwa eh, uri ri kho- ri- tshiṅwe na tshiṅwe ri tea u khomphyutha that's why kanzhi hu tou vha uri maḓuvha ano dzi hone dzi contest dzine dza vha uri ndi dzi eh, miss the south africa miss the whatever mara u bva murahu angei hu vha u khou khomphyutha vhafumakadzi vha khou khomphyuthela lunako u bva murahu angei ho vha hu na state tsha uri vha- vhanna ndi vhaṱuku vhafumakadzi ndi vhanzhi ri tea u vha ri tshi khou khompitha ri tshi khou khompithela munna vhafumakadzi ri mushumoni ri tea u vha ri tshi khou khompitha so heiḽa heiḽa mentality yo tou vha deeply a thi ḓivhi no ndi ambisani nga yo no to dzhena vhudzikini yo no tou dzhenelela vhukuma mm. luneyi i ṱoḓa detox iṅwe ya serious nga maanḓa uri ri bve kha houḽa mentality uri musi ndo dzula na ene so miss p ndi zwi pfesesa uri ha competition yanga ndi murathu ndi murathu hoyu ndi mukomana ee so zwino ri na mentality hoyo uneyi hei ri kha ḓi vha na lwendo ndi lulapfu mara ri ḓo swika ra sala nga miniti mivhili fhedzi mulaedza wo fhedzisela ri khou pembela ṋamusi ndi ḓuvha ḽo tou thoma ḽa mbekanyamushumo yashu ri tshi khou pembela ṅwedzi wa vhafumakadzi ndi ufhio mulaedza une na nga u siena vhafumakadzi yo vhafumakadzi kha ri gude u ḓifuna ngauri ri na ri na tendensi ya uri ri ṱoḓe u funa vhaṅwe vhathu ri vha sumbedze lufuno u itela uri navho vha kone u ri funa bege holo lufuno lune na khou sumbedza muṅwe muthu ḓani u lu practicer kha inwi muṋe ni vhone uri inwi muṋe arali na, na ḓifuna nga heyo nḓilai ni nga si vhe muthu wa khwine na and then vhaṅwe vhathu vhane vha vha tsini na inwi arali no ḓifuna lufuno lwanu lwa, lwa fhalala vha ḓo benefita mara arali inwi ni khou nyago u dzhia lufuno lwanu na sumbedza vhaṅwe vhathu na si sumbedze inwi muṋe havhala vhathu vha ḓo vhona nga nḓila ine nga nḓila ine na ḓivhenga ngayo and a huna uri vhathu vha nga funa muthu o no ḓivhenga so ḓifuneni

hei ha eh, tshelede eh. founu ndi tshelede hezwi ri khou puṱedza so ri khou ita tshelede khamusi ri tshi khou bvala futhi um ri lavhelese uri vhathu vha no ṱoḓa thuso kha ini vha ni wana ngafhi um vhane vha ṱoḓa vhusa zwiṅwe ndo pfani khou amba na zwa mafhungo a bindu vha ni wana gai nga u tou pfhuphuvatsa um kha dzi social media arali na nga setsha perseverance maremeni kana na setsha madam speaker ni ḓo ngwana ndi kha tiktok ndi kha youtube ndi kha facebook ndi kha instagram madam speaker or perseverance maremeni hu vha hu na dzi contact details hanefhala uri musi ni khou ṱoḓa uri kwama ni tshi khou ṱoḓa thuso ni tshi khou ṱoḓa uri buka na mina zwoṱhe zwi hanefhala kha social media thetshelesi wa phalaphala fm kha vha ri ri livhuwe roṱhe ri khou livhuwesa ah. madam speaker no kona u swika khezwo mnditsheledzo wa phalaphala fm mbekamishumo yashu na musi yo tshimbila ngo turandi khuvha livhuwa zwihulwanesa vhone vho vha tshipiḓa tsheno mbekamishumo u bva kha mubveledzi jones mr lava lava na miss pir ri khavhe madekwana vhuḓi ri takuwa hafha ri khou mafhungoni ya wari ya vhuṱahe u bva hafho ha tevhela mbekamishumo ri a dzedza kha vhe madekwana vhuḓi a ah. sabc news yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone sa gsia i vha ḓisela mafhungo kha phalaphala fm nga tshifhiwa given ratshieḓana
ndo livhuwa miss p vhathetshelesi ndi madekwana hu khou tevhela mafhungo a awara ya vhuṱahe ane a vha a u fhedza ṋamusi kha phalaphala fm ya sabc vhadzulapo vha vhuponi ha katlehong tsini na ḓorobo ya johannesburg vha na vhupfuwa ho fhambanaho malugana na khaṱulo ya khothe kha